Dwi'n dechrau llenwi yma. I'm starting to fill up.

Iawn, mae gennym ni ddipyn gael ei trwy drws rwan. We've got quite a few through the door now. Lle, Lowri, would you like to explain?

Di'r panelwyr i gyd, hynna'n iawn i chi? Lee? Victoria? All good? Gwych. Iawn, ffwrdd â ni felly. Uh, croeso cynnes i, i bawb heno i y trydydd yng nghyfres Sgyrsiau Gwyrddni. Heno, um, da ni wedi cael gwybdaeth o gwmpas y maes trafnidiaeth cynaliadwy. Felly, ga i groesawu ein siaradwyr, ein panelwyr ni heno, Doctor Victoria Winkler o'r Bevan Foundation, Lee Robinson o Trafnidiaeth Dros Gymru, Angela Jones o Barc Cenedlaethol Eryri, a Will Parry o O Ddrws i Ddrws. I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn gyfarwydd, mae Gwyrddni yn fudiad sy'n gweithio hefo cymunedau i ysgogi gweithredu hinsawdd cymunedol a newid ymddygiad pro amgylcheddol. Mae yna gannoedd o unigolion o 7 i 87 oed wedi gwirfoddoli i gymryd rhan mewn cynulliadau cymunedol i ddysgu, i rannu a datblygu syniadau gweithredu hefo'i gilydd. A heno, mae'r her drafnidiaeth yn un enfawr. Cannoedd o gwmnïau a mudiadau, isadeiledd, oedrannus, heriau llywodraethiant, rheoliadau a chyfreithiau cymhleth. Felly, sut mae datrys yr holl beth a cyrraedd rhyw fath o ddyfodol iach, glân a diogel? Fel o'n i'n sôn hynna, gawn ni drosolwg bres iawn ar brosiectau cenedlaethol, rhanbarthol, sirol a cymunedol sy'n ceisio symud ni'r cyfeiriad hwnnw. Felly, cyn i ni gychwyn, chydig bach o adborth o ran be mae'r cynulliadau cymunedol ar yr hinsawdd gwyrddni wedi bod yn ei drafod. Lle chydig bach o um, fwyd i'r meddwl wrth i ni gychwyn. Rhai o'r pethau mae pobl wedi bod yn ofyn amdanyn nhw di, maen nhw eisiau reidio beiciau yn ddiogel. Mae pobl eisiau mynd a'i beiciau ar fysiau ac ar drenau yn hawdd. Mae pobl eisiau trenau dibynadwy. Mae pobl wir eisiau hedfan llai. Mae rhai eisiau defnyddio llai ar eu ceir. Mae pobl eisiau rhannu cerbydau a beiciau a creu mentrau cymdeithasol o gwmpas hyn. Mae pobl eisiau gallu teithio ar fysiau cyhoeddus gyda'r nos rhwng pentrefi bychan. Mae problemau uh, byw mewn cefn gwlad. A mae pobl eisiau plant allu beicio i'r ysgol. Lle, dwi'n siŵr bydd gennym ni dipyn mwy o syniadau o gwmpas sut i fynd o gwmpas hyn yn yr awr a hanner nesaf. Lle na i ofyn gyntaf i'n panelwyr ni gyflwyno i hunan, eich swyddogaeth, eich swyddogaethau chi, lot o rhai yn chi'n gwisgo mwy nag un het, dwi'n siŵr. Um, a beth ydych cyswllt chi o ran

mae be dwi yn wneud ydy edrych ar ôl y cynllun rheolaeth ar gyfer y Parc Genedlaethol ac felly y prosiectau sydd yn dod allan o'r cynllun rheolaeth. Ac ers 2020, un o'r prif prosiectau sydd wedi dod allan o, o cynllun Eryri a cynllun yr Wyddfa, sef cynllun penodol ar gyfer y, yr Wyddfa ac yr ardal hynny, ydy i, i wneud hefo trafnidiaeth gynaladwy a i edrych ar y problemau o parcio a thrafnidiaeth. Dyn ni wedi cael y profiad ohono fo yn yr ardal, yn y, yn y yn y safle mail na, fel dyn ni'n galw fo yn y hynny pot site. Felly e, dwi wedi cael y fraint o gweithio hefo Li a Trafnidiaeth Cymru i roi rhai o'r prosiectau yna i waith um, dros y flynyddoedd diwetha.
Edrych ymlaen i glywed mwy yn y man. Will, ti'n offi cyflwyno dy hun i ni? Shwmae, um, diolch am gael dod. Wil Parry, dwi'n rheolwr prosiect efo um, elusen o ddrws i ddrws sy'n gweithredu ym Mhen Llun. Um, Ie, yeah, cwmni, neu uh, cwmni elusen cludiant cymunedol ydy ni yn canolbwyntio ar gael um, trigolion sydd ddim yn gallu, ddim yn medru, neu ddim yn cael gyrru um, neu fforddio caru hunan, um, helpu nhw fyw'n annibynnol neu yn eu cymunedau. Um, a da ni'n rhedeg amryw o brosiectau yn ymwneud â diwydiant um, gan gynnwys uh, cludiant cyhoeddus, um, drws i ddrws, drws i ddrws, a cludiant um, uh, rhannu car hefyd. Drafod nes ymlaen, mae'n siŵr. Gret.
Diolch yn fawr a croeso eto i chi gyd. Os yw bod o werth i fi esbonio i rei sydd wedi ymuno hefo ni ella am y tro cyntaf heno, bod ni'n cynnal y noson fel gweminar. Um, hynna'n golygu bod chi'n gweld y panelwyr, ond ddim yn gweld eich gilydd falle fel da chi wedi arfer i wneud ar gyfarfodydd Zoom. Felly yym byddan ni'n gwrando, ma' gen i ychydig o gwestiynau i ofyn i'r panelwyr, ond cyfle i chi fel gwrandawyr a gwylwyr ydy hwn i fedru gofyn eich cwestiynau eich hunan. Felly pa bynnag syniad sy'n dod i chi, mi welwch chi ar waelod y sgrin bod 'na opsiwn Q&A, felly allwch chi deipio'ch cwestiynau i fewn i fan'na ar unrhyw adeg, fydda i'n cadw golwg arnyn nhw, a byddan ni'n gwneud siŵr bod ni'n gallu gofyn rheina i'r panelwyr. Yym, lle mae Lee hefo ni am ryw 20 munud eto, 25 munud eto. Felly, os gennych chi gwestiynau i Lee, yym, anfonwch nhw aton ni mor fuan â phosib. Felly, yym, a ni o gwmpas mewn un cylch eto i gael chydig bach mwy o fanylion wir am rhaglenni gwaith pobl, be ydy'r penawdau be 'di'r prif brosiectau neu'r headlines yym dylen ni ar lawr gwlad fod yn ymwybodol ohonyn nhw o ran datblygiadau trafnidiaeth? Mae gen i ambell i sleid o bosib fydd yn help i esbonio hyn, lle ydych chi'n dal ar am eiliad. Ie. Gobeithio bod pobl yn gallu gweld rhein. Felly hwn 'di'r pecyn sydd wedi cael ei anfon allan i bawb sydd hefo ni heno. Mae hwn ar gael i chi um, ar ôl hwn. Dyma gyflwyniad bach i'n um, bob un o'r panelwyr. A dwi wedi rhoi rhain i fewn yn meddwl o bosib bys efo o gymorth i i helpu. Felly, ga i fynd yn ôl at Lee a gofyn os fysa Lee yn hapus i rannu chydig bach am y datblygiad metro Gogledd Cymru?
Yeah, so uh, uh, diolch. So if I just go through, so the

Fanylder o fewn rhaglen waith. Ie, yeah, um, so, os, os gen ti'r slides yna, Lowri, hefyd, so, na i jyst dangos cybl ohonyn nhw, um, rhag ofn bod pobl ddim yn gwybod. Ond ers 2020, dyn ni wedi bod yn gweithio trwy partneriaeth yr Wyddfa i trio mynd i'r afael i'r problemau parcio a thrafnidiaeth o gwmpas yr Wyddfa ac yn Ogwen yn penodol oherwydd dyna le mae'r problemau mwyaf wedi dangos ei hun a hefyd o chos o cynllun yr Wyddfa wedi cael ei lawnsio yn 2018, so oedd yn rhoi y gallu i ni actually mynd i gweithio a gweithredu yn yr ardal yna. Um, ers hynny, fel dwi'n sôn, dwi'n edrych ar ôl y cynllun rheolaeth ar gyfer Eryri, felly cynllun Eryri gafodd ei lawnsio yn 2020, so y nod ydy bod ni'n bod y gwersi sy'n cael ei ddysgu yn yr ardal yma wedi'n cael ei lledaenu ar, ar draws yr ardal i gyd. So gafon ni um, ymgynghorwyr Martin Higgid Associates i wneud uh, stydu i fewn i'r ardal ac um, mae siŵr ar y sleid nesaf mae'n dangos rhyw fath o manylder o, o hyn. O, mae ma' hyn jyst yn dangos yr ardal o fod nhw'n penol- yn, yn, yn edrych arno fo, so yr ardal fewnol. A wedyn, mae siŵr, os um, mae'r pobl ar y webinar yma yn dod o Eryri, maen nhw'n uh, wedi weld y llun yma o flaen o dyma oedd y problem wrth gwrs yn athangos ei hun sawl gwaith dros y blynyddoedd, ond um, yn enwedig ar ôl i ni ailagor ar ôl Covid. A, a dyma nhw, dyma'r prif heriau rili really, dyn ni'n wynebu yn yr ardal ydy bod yr ardal hynod o prydferth yna, ond yn amlwg wledig iawn yn methu ymdopi gyda yr angen am fynediad gyda cherbydau yn ystod y cyfnodau bri a y tymor brig. Um, ac wrth gwrs mae hyn yn cael effeithio mawr ar y cymunedau lleol, ar yr ymgylchedd a phrofiad ymwelwyr hefyd. Um, ond mae gennym ni y peth positif ella i tynnu allan o hyn ydy mae gennym ni yr cyfle i draws newid yr ardal a rili mynd i'r i'r afael ar y problem yma i un sydd yn cael ei adnabod yn yn rhyngwladol fel um, lle sydd yn trio hybu ac yn edrych at twristiaeth gynaladwy at y dyfodol. Um, a dyna be dyn ni yn enelu at fel Parc Cenedlaethol wrth gwrs hefyd. A dyn ni'n gwneud dipyn o waith ar y foment ar y cyd efo Cyngor Gwynedd a'r, ar yr elfen yna. Felly, yn ar y sleid nesaf, dwi'n meddwl, na i na i ddim mynd trwyddo'r sleidiau i gyd, ond jyst i roi trosolwg o be oedd yr ymgynghorwyr wedi e- argymell a sut mae twristiaeth gynaladwy, os liciwch chi, yn edrych yn yr ardal yma, yym, bod fydd wel, um, yn y tymor hir, a hir fel oedd Lee yn deud, fydd hyn yn cymryd flynyddoedd dwi'n siŵr. Ond mae'n anelu at gwasanaeth bus o buses wennol sydd yn weithredu yn ledled yr ardal a wedyn fydd ymwelwyr sydd yn dod i'r ardal yn gallu gyrraedd gyda thrafnidiaeth cyhoeddus neu yn parcio mewn safleoedd porth lle wedyn fydden nhw'n cael eu drosglwyddo i fuses naill ai am ddim neu am pris rhad, dyna yr uchelgais at y dyfodol, fydd parcio yn yr ardal fewnol yna yn cael ei lleihau heblaw am darpariaeth efo trwyddedau neu archebion o flaen llaw, a wedyn gaeth, geith um, parcio hefyd ei hangi yn mannau porth a parth o gwmpas cwmpas yr ardal fewnol yna fel o'n i'n sôn, so i hybu y parcio effeithio ac yr, yr elfen o dod i fewn a'r trafnidiaeth gyhoeddus. Um, ond mae'n bwysig i ddeud, neu ddim dangos y sleidiau arall achos mae'n mynd i fewn i gormod o fanylder dwi'n meddwl, ond mae'n bwysig i ddeud er bod hyn yn deud twristiaeth gynaladwy a mae'n cael ei anelu at rheoli twristiaeth, wrth gwrs, mae o fod o fyd i'r cymunedau sydd yn byw ac yn gweithio yn yr yrru yn llawn amser. Ac wrth gwrs, mae'r mae nod ydy bod yr gwasanaeth sydd well yma, lot well na dyn ni wedi weld yn y gorffennol, yn ar gael i um, pawb sydd yn byw ac yn gweithio yn yr ardal ac yn gobeithio rhoi, fel dyn ni wedi deud yn barod, lot fwy o fynediad, fynediad haws, rhywbeth dibeniadwy o ansawdd uchel a gobeithio yn rhad i bobl sydd yn byw yn yr yrru. Felly, ers hynny, dyn ni wedi bod yn gweithio fel partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd, Conwy a Thrafnidiaeth Cymru, a dyn ni wedi rhoi rhai o'r prosiectau yma ar, ar gweill a, a, ar i waith. Ond mae'n mynd i cymryd flynyddoedd iddyn nhw i gyd a os dyn ni gellu kind of, um, weld yr uchelgais mae yn fel fel dych chi'n gweld yma yn yr rhestr o pethau dyn ni'n yneliad mae yn uchelgeisiol iawn so mae'n mynd i cymryd dipyn o buddsoddiad um, ac wrth gwrs gweithredu ar draws yr ardal ac yn clymu fewn i'r North Wales Metro fel oedd Lee yn sôn yn barod. Felly dyna beth dyn ni'n drio yn Eliat, a fel ydych chi'n gweld, mae, mae o'n, um, yeah, mae o rhywbeth sydd wedi cael ei cytuno gan y partneriaid i gyd. So dyn ni gyd wedi ymrwymio tuag at y hyn, ac um, yeah, cawn ni weld le dyn ni'n mynd o flwyddyn i flwyddyn ar y foment.
Ddo i at Victoria a gofyn, fel wnaethoch chi sôn, bod chi ddim yn rhan o gorff gweithredol ym maes trafnidiaeth, ond o ran y byrddau dach chi'n eistedd arnyn nhw, sut mae hyn yn ffitio fewn hefo'r darlun cenedlaethol a polisi a trywydd datblygiadau yng Nghymru?

bod yym y gofyn am wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus o bosib yn is na maen nhw wedi bod ers talwm. Mae 'da ni efo gwyrddni'n trio gweithio i annog ymddygiad yym pro-amgylcheddol. Yym oes gan unrhyw un enghreifftiau? Os na i, alla i jyst dod i fewn yna, Lowri. Um, fel i yn gwybod hyn, dyn ni wedi llwyddo trwy uh, cefnogaeth gan Trafnidiaeth Cymru i wella yr amserlen o gwmpas er, uh, yn y gogledd o'r wyddfa, be bynnag, efo uh, Sherpa'r wyddfa yn ddiweddar. A dyn ni wedi weld uh, cynnydd eithriadol o bobl yn defnyddio gwasanaeth yna sydd yn rili really galonogol. Um, sy, sydd yn gret. So o'n i jyst eisiau ddeud, os mae'r gwasanaeth ar gael, os mae o a o ansawdd uchel, ac yn amlwg mae gennym ni ymwelwyr sydd yn defnyddio fo, ond dim jyst ymwelwyr, mae gennym ni sawl un enghraifft o pobl leol wedi deud bod nhw yn reit hapus efo welliannau yn y gwasanaeth, a maen nhw yn fwy debygol o, o ddefnyddio fo hefyd. Mae yna still ffordd i fynd, wrth gwrs, ond um, enghraifft positif efallai, fanna.
Lwri, os, os, os gael yna roed yng ngheiniog i mewn... Ie, yeah, um... ni'n mynd i fod i ofyn i chdi am sut mae ma rhwydwaith o ddrws i ddrws yn datblygu. Wel, um,
dwi'n dwi ategu bob dim ddudodd Victoria a dweud y gwir. Mae'r ma, ma tirwedd um, um, Mae datblygu a rhedeg cynllun diwydiant cyhoeddus uh, ynddo fo yn, yn echlydus. Mae yna ma, na, gymaint o, o wahanol um, reolaethwyr uh, um, yn, ynglwm. Mae'n mae, mae gwneud, uh, gwneud yr, yr holl beth yn ofnadwy o gymlaeth a rwystredig. Uh, dwi'n cytuno fo li hefyd, mae trafnidiaeth i Gymru yn gefnogol, um, ac wedi bod yn gefnogol iawn i'r um, gwaith da ni'n neud yn llun. Uh, a dwi yn gobeithio, rhyw, rhyw ddwrnod Angela y medar flexi llun gysylltu fyny fo siarpa'r wyddfa fel, fel rhan o'r, or, or, um, metro Gogledd Cymru. Um, mae, mae o ddrws i ddrws yn edrych gwasanaeth um, filltir ola, filltir gynta, filltir gynta, filltir ola. Um, gwasanaeth ar alw sydd wedi i ddyfeisio i gysylltu um, byrdd eraill o drafeilio. Felly. Um, ond mae ariannu'r gwasanaeth yn, yn lafurus, yn llefus lafurus a dweud y gwir. Uh, ond mi da ni Da ni yn disgwyl a da ni yn gobeithio y bydd o'n mynd yn brif lif. Da ni fel elusen wedi bod yn ariannu uh, y gwasanaeth dros y ddwy flynedd dwytha. Um, da ni yn dangos cynnydd yn y niferoedd a cynnydd yn werthorogiad y cyhoedd o'r gwasanaeth. Um, a mae o yn lleihau traffig ar lonydd bach cefn gwlad. Um, mae o yn gwasanaethu pobl leol yn ogystal ac ymwelwyr. Um, mae rhaid rwy'n gofio, a dwi'n siŵr y bysa Angela yn cytuno efo fi, mae ardaloedd gwledig, yn enwedig ardaloedd gwledig sy'n ddiarffordd, um, mae, mae trafnidiaeth nibedd o fewn ardal ac o fewn cymunedau. Yn hanfodol, dim, dim rhywbeth, dim, dim rhyw luxury. Mae'n ma hanfodol os ydych chi am cael byw bywyd annibynnol. Um, achos i dro hefyd, mi da, mi da ni'n am hen llun, yn dipyn o hynny pot, Angela, da ni'n da ni, da ni brafiach, fwy, fwy, fwy um, gentle nag er yri. Da ni'n cael pobl, pobl yr un nifer o'i bron yn llun ag ydyn ni'n e, yn, yn er yri. Ond mae hynny yn dod â poblogaeth hun i mewn, um, poblogaeth dymhorol, um, poblogaeth um, oherwydd oed yn fwy anghennus hefyd felly, um, ac heb i'r rhain gael um, ffordd o symud, tas er mond milltir lawr lôn i'r siop. Ydych chi'n gofyn i Mrs Jones 70 oed gario i negas ar ei chefn uh, fyny'r all ar ôl y gofod. Uh, wedyn mae ma gwasanaeth fflecsi sy'n cael ei, mae'n cael ei dreialu mewn deuddeg ardal yng Nghymru, dwi'n meddwl bellach, um, yn dangos llwyddiant, ond mi fysa ni wirioneddol yn licio mwy o help um, i gael ei weithio am gyfnod hirach, a hefyd i gael ei gysylltu efo Sherpa'r Wyddfa. Fel bod Pobl wedyn yn medru cyrraedd Pen Llŷn, cyrraedd Gogledd Cymru, um, a, a bod yn hyblyg um, heb ddod â'i car. Dyna, dyna sa'r ideal de. Ie, yeah.
mae'n um, yn anffodus doedd um, cynrychiolydd y Gyngor Gwynedd yn methu bod hefo ni heno. Mae yna gwestiwn yma ynglyn â cysylltiad eitha lleol rhwng Pen Llŷn a Bangor Yym, oes 'na bosibilrwydd o gael cysylltiadau mwy uniongylch- uniongyrchol rhwng Pen Llŷn a Bangor, cymryd heb orfod newid yn yng Nghaernarfon? Oes unrhyw un yn ymwybodol o unrhyw datblygiadau yna? Uh, uh, so I don't, um, I was going to answer the question. I don't know 100% when we've worked with Gwynedd and with Ynys Môn

Thank you.
Um... Mae, ma, dwi'n siŵr o beth pan, pan fydd Lee yn sbio, y gwylith o bod i fynd o a bardaro'r o Botwnog i droed i fangor i apwyntiad meddyg yn amosib ar drafdiaeth gyhoeddus. Fysa gorau, rwy'n gorau newid yn Pwllheli, yn Gaernarfon, a wedyn yn Mangor. ac wedyn ar ffordd nôl. So bron iawn, bys chi gynt yn cyrraedd.
Da ni'n gobeithio bod yna fwy, mwy o gysylltiadau uniongyrchol dan swnio felly ar y ffordd, ie. Yeah. Um, mae gennych chi bach mwy o gwestiynau ar agor. O na, atebion ydyn nhw. Dwi'n mynd siŵr, heb um, fod yn un ohonoch chi sy'n gwylio o adre, dwi'm yn siŵr os ydy pawb yn gallu gweld y cwestiynau sydd wedi gofyn a'i hateb. Um, dwi'm yn siŵr beth dwi'n weld fel, um, fel yr host a beth ydych chi'n ei weld. Felly oedd yna gwestiwn gan

yeah, so hopefully that helps to add a little bit more meat onto that answer as well. Iawn.
Dwi'n yn siŵr, does yna neb i weld wedi ateb yn y chat o ran um, ydyn nhw'n gweld y cwestiynau a'r atebion. Yy felly wna i ail-adrodd un pwynt arall, yym sylwedd. Sori, o, torri ar draws Lowri, sori, ar y... Mae pobl wedi ateb yn y cwestiwn ac answers i, dd- i ddeud bod nhw yn gallu gweld. O Ond bod iawn, ambell i berson sy'n methu. then.

Are you sharing a slide or popping something in the chat?
No, I'll have to find it first. I'm just looking for it now. Right.
Um, o'n i'n mynd i ôl felly i rannu um, chydig bach efo chi am y mentra cymunedol. Mae Wil hefo ni fel llefarydd y mentrau cymunedol. Mae mae yna griw yn ardal Gogledd Orllewin Cymru sy'n gweithio'n agos iawn hefo'i gilydd, Partneriaeth Ogwen, yr Orsaf, Cwmni Bro Ffestiniog ac o ddrws i ddrws ym Mhen Llŷn. Mae hwn jyst rhyw giplun bach o'r mentra cymunedol sy'n mynd ymlaen, lle uh, bysiau Lle trafnidiaeth gymunedol ceir trydan yym sydd ar gael i'w llogi fesul aur. Yym rhowch chi weld ar y map yma lle mae rhai o'r gorsafoedd lle gallwch chi ddefnyddio yym prosiect rhannu cerbyd Cow Wheels. Felly mae 'na ddau ger, dwi'n meddwl, ym Methesda, un yng Nghaernarfon a un neu ddau yng Nghroesor. Mae yna gar ym Mhen y Groes, yr y Nissan bach yma fan hyn. A uh, chi'n gallu i logi hefyd. A mae gennych chi yn bellach hefyd, oes Wil? Oes, yn, yn Nefyn yn mynd llun, oes.
A sut mae pobl yn llogi hwnnw? Uh, drwy, drwy yr, yr, un, yr un syniad o co wheels ond da ni'n defnyddio cwmni o'r enw Car Share yeah. bod yn bortal i'r um, i'r rhannu. Da ni'n licio dweud bod o'n cael ei heirio, cael ei, cael ei rannu. Yeah, rannu. Ie. Mae'r gwahaniaeth yn, yn um, sytl iawn, ond uh, mae'n ma, ma bwysig, yn enwedig os ydych chi'n trio chwilio am siwrans.
Chod, na ni'n ei siwr bod y, y linciau yna yn, yr, yn y pecyn. A wedyn partneriaeth Ogwen, so ni'n sôn, maen nhw wedi datblygu, um, mae yna weithdy beiciau yna bellach. maen nhw'n ail-wampio hen feiciau hefo moduron trydan. Felly mae yna rei wedi bod ar gael i'w prynu, mae nhw ar gael i'w llogi. Mae yna weithdy ar agor bob wythnos i bobl fynd i fewn yna a trwsio, um, cael trin beiciau sydd ganddyn nhw'n barod um, a'r car trydan. ar bws Gwennol, fel ddaru Angela sôn, yym, felly lot fawr o'r math yma o fentrau yn codi o o lawr gwlad i fyny sydd yn wych i weld. Iawn, weld os yna fwy o gwestiynau wedi dod i fewn i ni. Iawn. Sylwadau da ni'n gael, dwi'n meddwl, mwy na, mwy na cwestiynau. Dwi'n gobeithio bod pawb yn gallu gweld yr atebion sydd wedi cael eu rhoi yn barod rwan.
John, uh, you, it, shall I just briefly share the, oh, sorry, Victoria, because I, I have to go, I'm afraid, but I briefly share the screen around the active travel networks and then everyone can see it and I will, um, oh, it's disabled, hang on.

i orfodi y math yna o beth. 'Sa chi'n disgwyl hefo deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol y bysa ma' cynnig trafnidiaeth felly yn yn hanfodol. Wil? So, mi, mi fuodd, um, pan oedden ni'n aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, mi oedd yna safonau brian yn cael ei uh, yn, yn amod cynllunio yn aml iawn ar, ar ddatblygiadau adolygiadau fel hyn. Ac un o, o um, ofynion safon Briam oedd bod na gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus. Um, a hefyd, dwi'n dwi cofio am hynny lle ydych chi'n gorfod adeiladu um, lle i gadw beics. Ia. So, dydy, dydy um, amodau a canllawiau Briam ddim yn bodoli bellach yn ôl beth i ddall.
Dwi'n gallu jyst siarad o ran yr adran cynllunio o fewn y parc sydd ella ddim yn union be oedd Victoria yn sôn amdan, ond dyn ni yn um, adolygu yn cynllun datblygu lleio ar gyfer yr yrru ar y foment, mae'r proses yna wedi cychwyn, ac y ffaith bod ni efo'r nod ôl dyma o gael drafnidiaeth gynaladwy trwy'r ardal ac yn anelu at yr, um, y, fel o'n i'n sôn, twristiaeth gynaladwy hefyd, mae, mae o'n bendant mynd i dod i fewn i'r adolygiad o'r, or, um, o cynllunio ni. Um, a dwi'n mynd gallu siarad dros Cyngor Gwynedd, ond gan bod ni 'di arwyddo memorandwm o ddealltwraeth hefo nhw i anelu at twristiaeth gynaladwy yn y pen draw ac un o'r pethau sydd wedi codi yn pob un ymgynghoriad dydyn ni wedi wneud ar, ar y pwnc yna ydy trafnidiaeth cyhoeddus a gynaladwy ar draws yr ardal. Dwi yn gobeithio fydd hwnna'n yn canolog iawn i'r adolygiad maen nhw yn wneud o cynllun datblygu lleol nhw hefyd.
Mae yna lot o themau o gwmpas ie rhwys- rhwystredigaeth neu rhwystrau o ran deddfau cynllunio. Dwi'n meddwl bod twristiaeth gynaliadwy hefyd, dwi'n siŵr bydd yy pobl sy efo ni heno ddim yn meindio bod ni'n mynd ar ychydig bach ar gyfeiliorn yym ond rhwystrau fel yym trio adfer hen adeiladau Bod, bod, bod i ddim yn bosib adfer adeilad i'w gynnig fel tŷ gosod i bobl leol, ond mae'n bosib adfer adeilad i gynnig o fel tŷ ha. Um, lle, gobeithio bydd yr adolygiad yna'r o'r cynllun datblygu lleol yn, yn dod â, dod â newidiadau eitha sylweddol. Ie, yeah.
mae yna pecyn yn, i wneud efo uh, ail tai a am, ail catrefi yn amlwg yn digwydd ar y foment oes. So, ie, yeah, dyna oedd yr ail pwnc rili really gri a ddath allan o pob un ymgynghoriad nath ni. Yeah.
So beth yw'r amserlen ar hwnna? Dyn ni yn lawnsio cynllun strategol gobeithio um, yn cyn y tymor ymwelwyr, so yn mis Mawrth. Wedyn, dyn ni'n mynd ati i ffurfio partneriaeth a wedyn cynllun gweithredu cyn diwedd y flwyddyn, wel, yn ystod y, y misoedd nesaf. Wrth gwrs, dydy hynna ddim yn golygu bod dim byd yn digwydd ar y foment, mae yna gweithredoedd yn ddigwydd trwy'r amser. Um, ond o'n i'n bod o'n rhy bwysig bod y partneriaeth, sef cynrychiolwyr o'r meisydd i gyd ar draws yr ardal yn dod at ei gilydd i creu y cynllun gweithredu yn hytrach na jyst y ddau awdurdod, os liciwch chi. Um, wedyn ar rhan cynllun datblygu lleol, mae y proses o adolygu yn Eryri wedi cychwyn ac yn Cyngor Gwynedd mae'n cychwyn cyn diwedd y flwyddyn o beth dwi'n deall hefyd.
Oeddet ti eisiau dod i fewn ar hwnna, Wil? Um, Oeddwn, dwi'n dwi meddwl bod, bod uh, cynllunio yn, yn un uh, isiw penodol iawn. Um, ond mae is adeiladwaith um, ar gyfer gwefru hefyd, hefyd yn, yn isiw mawr iawn. Mi glwsoch chi Victoria yn sôn gyna am cyfleustod yr, yr, yr amgylchedd mae rwy'n, mae rwy'n yn, yn darparu cludiant gyhoeddus. Ond ar diwch ar ben hynny wedyn, er, cyfyngder, a dwi'n siŵr bod Angela'n gyfarwydd ar, ar y diffyg sydd yn rhwydwaith osbarthu trydan mewn ardaloedd gwledig. Um, a beth sydd be sy wedi digwydd yn, yn fwy penodol o bosib, o bosib, dwi'n dwi gwybod ffigurau yn, am y parc, ond ym Mhen Llun lle mae deuddag y cant o'r aelwydydd o'r tai ym Mhen Llun yn dau gwyliau. Um, gan amla gan bobl mwy cefnog na'r bobl leol. mae gosod pwynt gwefru ar eich tu ha yn dwy'n y capacity yna oedd ar y grid. Wedyn, os nad yda ni yn mynd i um, osod um, rhwydwaith o bwyntiau gwefru fel bod ni yn medru, medru bachu'r capacity. Um, Mae'n debyg y bydd, y bydd cryfhau neu um, yym addasu yy grid lleol yn Llŷn beth bynnag yym ac ar draws gogledd Cymru yy yn blynyddoedd i ffwrdd ynde lle bod lle bod angen yr is-adeiladwaith rŵan felly.
Diolch, Wil. Dyna ni gwpl o gwestiynau, dwi'n siŵr os di'r atebion ar gael yma. Um, cwestiwn o blaenoriaethu bysiau, os na ddigon o capacity ar gyfer amserlen well. Dwi'n siŵr os di hwnna'n capacity o ran y buses i hunain, neu um, am y capacity fel da ni wedi glwad. I think there's a, there's a real problem with

yeah, it's had overwhelmingly positive reviews and it's been well well used and received locally, which uh, I agree with you, Will. Silver bullet, yeah.
Sut mae hwnna'n gweithio felly o ochr y defnyddiwr? Be mae person sy'n eisiau defnyddio fo'n gorau wneud?
Be, wyt ti'n lawrlwytho app i dy ffôn, um, a dydy o'n app trwm iawn ar, ar ddata, um, wyt ti'n Deud lle wyt ti neu o lle wyt ti eisiau mynd. Wyt ti'n deud i lle ti eisiau mynd. Ti'n deud faint o gloch ti eisiau cyrraedd neu faint o gloch ti eisiau cychwyn. Faint ohonoch chi sy'n yna. A wedyn mae'r app yn gweithio allan uh, ffordd, y ffordd, y ffordd hawsau chi fynd. Ond be, on be, be, be sy'n glyfar am yr app ydy, um,

yn rhad um, iawn a mae o'n cymryd yr holl gonsesiynau um, sy'n bod sy'n mynd i chi. Mae o'n um, mae o'n mae, mae, mae syniad, mae amser wedi cyrraedd, swn i'n dweud, miliwch y gofod. Pwy di'r darparwyr felly? Pwy sy'n cynnal y gwasanaeth?
Pwy sy'n... Di, on, di hwnna'n... Yn, yn llun, uh, um, elusen sy'n rhedeg o, ddrws i ddrws sy'n rhedeg o, yn Conwy, darparwr preifat sy'n yna. Um, Trwy a... Trefnidiaeth Cymru sydd wedi talu amdano fo, dwi'n meddwl. So maen nhw wedi gwneud pilot yna. So mae wedi dod trwy um, um, comau wledig, ie, yeah, er, um, arloesi, er, um, yeah, er arian yna. Dwi'n dwi, dwi ymwybodol oedden ni wedi gorau um, casglu arian, uh, arian grant, arian elusennol o, o bob o gefn bob soffa sy'n bodoli a dweud y gwir i dalu amdano fo. y gobaith ydy y daw o'r wasanaeth prif lif um, yng, yng Ngwynedd, beth bynnag, dwi'n siŵr am beth sy'n digwydd yn Conwy. Y gobaith ydy daw o'r wasanaeth prif lif ac wedyn y bydd o'n cael ei ariannu allan o, o bot tramidiaeth. Mae'n swnio'n wych. Oedd gan uh, Victoria law i fyny rhywleiddiad yn ôl. Sure um, I, I was going to ask, um, what is the barriers, what are the barriers to

Swn i'n deud um, arian cyllid ydy'r prif, prif her a o be dwi'n deall mae'r pilot wedi digwydd yn Conwy a dydyn nhw ddim yn gwybod os maen nhw'n mynd i cael yr arian ar, ar gyfer um, cyn, cynnig i'r gwasanaeth eto. Um, ond fel o'n i'n sôn wedi actually cael ymateb mor mor dda. Um, ond o'n i'n siarad um, yn digwyddiad efo Lee Robinson, yr um, gweinidog sydd efo yr um, gyfrifoldeb dros trafnidiaeth, mae'n siŵr. Ac oedd um, rhywun yn sôn am y fflexi yna, o'n i'n sôn am siarpar rwyddfa ac yr er, er, um, strategaethau sydd yn bodoli yn lleol. Ac oedd o'n sôn yn anffodus efo toriadau yn y llywodraeth ar y foment, mae jyst yr, yr sort of, just gymaint o arian neu gyllid sydd angen i, i actually rhoi gwasanaeth fel yna ar ac i wneud o'n gyneladwy. Um, Alla fydd o ddim yn blaenoriaeth wwan dros y flynyddoedd nesaf yn ystyried pa fath o blaenoriaethau arall mae'r Llywodraeth yn wynebu. Mae'n ffodus. Mm. Dwi'n dwi, dwi meddwl, Victoria, bod yna adroddiad newydd gael ei gyhoeddi, neu ar fin gael ei gyhoeddi, sydd yn dangos bod, uh, bod gwasanaeth Flexi yn ddrytach y filltir. Mae'n mae wasanaeth drytach y filltir y, y, y teithiwr, ond bod o sawl gwaith gwell gwasanaeth ynddo. Wedyn mae, os di'r well gwasanaeth, mi gywch chi fwy o bobl i deithio ar fo, mwy o bobl yn teithio ar fo, dod â gost y filltir i'r awr. Meirach, mae, mae un o'r rhwystra ar hyn o bryd ydy, ydy'r bottom line de, yr gost yr illtir.
Bosib i ni gyd helpu wrth lawr lwytho'r app yma ac archebu ambell i, ambell i daith. Ie, wir, os, os di yn eich ardal chi, defnyddiwch o, ia.
Alla jyst un peth i ychwanegu, mae yna Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru wedi bod yn cyfarfod does um, y Burns Commission dwi'n meddwl oedd o'n y de ia, a gawson ni yr un fath o bethau digwydd yma a mae yr adroddiad yna, maen nhw'n disgwyl cyhoeddi fo, just checio dydd iau yma, so fori. Um, so felly fydd hwnna hefyd yn rhoi syniad da i ni o be fydd blaenoriaethau llywodraeth dros y flynyddoedd i ddod, y flynyddoedd nesaf o leia.
Gen ti unrhyw um, fewnwelediad i'r adroddiad yna, Victoria? Ti wedi bod yn rhan o unrhyw ddatblygiadau neu unrhyw gyswllt efo'r gwaith yna yn y Llywodraeth? Bosib bod y sain ddim yn mynd trwad. Hmm. Um, mae gennym ni gwestiwn um, ynglyn â mestyn y tren o Fangor i Bwlleli. Mae pobl wedi sôn am hyn. Dwi'n siŵr os weld ych chi um, un o'r sleidiau cynnar o ran er, y pipeline tymor hir iawn. Dwi'n meddwl dwedodd Lee bysau hyd at 20 mlynedd o bosib i ymestyn yy llinellau trên oddi ar yr y llwybrau parod felly. Um, ie, yeah, wrth feddwl am y tren o gerbydau sydd yn mynd i Gynarfon a Bangor yn ddyddiol o Bwlleli. Um, ie, yeah, os na Wil, dwi'n ymwybodol bod yna grŵp um, fel rhan o gyrilliad cymunedol ar yr hinsawdd yn ardal Pen Llŷn yn edrych ar rei datrysiadau trafnidiaeth. Ydy hwn wedi codi yr pobl sy'n um, cymiwtio? Ydy, ydy lot o'r yr is-adeiladwaith uh, sy'n codi gan amla a gweithio ar newid ymddygiad yn, yn, yn, yn issue mawr hefyd. Mae'n ymddangos bod pobl yn lot fwy parod i weithio i ennill arian na gyda nhw i weithio i arbad arian. Mae, mae hwnna'n rhyw, rhyw ffenomen yn seicolegol uh, yn ôl rhyw, mae eisiau gen i. Um, ond, ia, hyrwyddo'r penlluniau sydd yna, uh, newid ymddygiad, a um, a, yr is-adeiladwaith ar gyfer gwefru. Dwi'n meddwl mae'r is-adeiladwaith a'r newid ymddygiad ydy, ydy'r pethau mwyaf brys sydd angen ei gwneud ydy gwir. Mae, mae rhaid ni gael is-adeiladwaith cyhoeddus yna i ni, i ni gynifer o ail gartrefi um, hawlio'r capacity sydd ar y grid fel y cyfael.
Oes yna enghreifftiau um, ie, yeah, unrhyw fentra neu ymgyrchoedd sydd wedi llwyddo o ran newid ymddygiad. Nes i, wel, nes i Victoria um, o ran rhai o brosiectau Travel Line Cymru, bod nhw wedi bod yn cydweithio hefo cyflogwyr, lle mynd i fewn a hyfforddi yn y gweithle o ran cefnogi cyflogwyr i allu cefnogi staff i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

efo unrhyw, ie, unrhyw enghreifftiau o sut dach chi'n gweld ar lawr gwlad, os yna unrhyw straeon newydd da, unrhyw astudiaethau achos, dwi'n bod Angela wedi sôn am pobl wedi teithio fewn ar y tren ac ar y bws i fynd i, mm -hmm. i ddyffryn yeah. oglen i gerdded. Ie, a dyn ni wedi glywed enghreifftiau fel yna. Fel arfer, dyn ni'n cael comments neu sylwadau fel hyn ar Facebook neu Twitter neu rhywbeth pan dyn ni yn, um, yn rhoi rhywbeth allan am y bysys yn yr ardal. Um, ni wedi cael hefyd enghreifftiau pobl dod o Aberystwyth am y ddiwrnod ar, y, ar y traws Cymru a wedyn dod i port Madog a gallu cael y bus wedyn o fanna um, dringo rwyddfa, dod yn ôl i port, peint yn yr Australia a gallu mynd yn ôl i, i Aber am 5 pint neu 5 pint 50, dwi'n meddwl ydio. Felly mae hwnna'n anhygoel, dydy, anhygoel. Um, yeah, so mae yna gret enghreifftiau, ond dwi'n cytuno bod Mae'n fine line, tydy, a be sy'n dod gynta, newid ymddygiad neu'r gwasanaeth sy'n mynd i wneud i bobl newid ymddygiad, a dyna be dyn ni'n cael trwy'r amser i gael bobl allan o'i geir, dych chi gorau mynd i cynnig rhywbeth da ac dibeniadwy iddyn nhw. Um, so mae yna ma gwaith mawr i wneud yn fanna, ond fel o'n i'n sôn, gan hyrwyddo i ni yn yr yri, gan hyrwyddo lle fel enghraifft da o dwristiaeth gynaladwy, dyna beth dyn ni'n trio wneud ydy cael y syniad yn, yn pennau pobl cyn iddyn nhw dod yma bod yna pethau fel yna ar gael a dyna be di naws y le yma hefyd, dyna sut mae pobl yn teithio gwmpas yr ardal a mae yna gwasanaethau ar gael. Ond um, tan bod y gwasanaethau yna ar gael yn llawn, dyn ni ddim yn gallu mynd all out a hysbysu ac yn hyrwyddo'r lle fel twyd, da chi'n gallu mynd i pob man ar trafnidiaeth cyhoeddus achos dydy hyn, er y foment dydy hynny ddim yn, yn wir. Felly ia, mae ma yna ma gwaith i wneud yn bendant.
Swn i'n dychmygu o bosib bod un yn mynd i ddilyn y llall os di pobl leol yn gweld bod pobl yn gallu gwario eu hamser sbar yn dod ar ei gwyliau a defnyddio trefnidiaeth gyhoeddus. Mae rhaid bod o, o safon gweddol, ydy, bod yn Oes. buddsoddi gymaint o hynny. Ie. Yeah. Mi oedd, mi neithdwyd, um, sori, um, mi, nes, mi neswyd um, gwerthusiad o wasanaeth Flexi Llun flwyddyn dwytha. A mi oedd 25 y cant, uh, just o dan 25 y cant o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn lleol. A mi oedd, um, faint o, 45 y cant o'r hyn i'n defnyddio, defnyddio'r gwasanaeth i fynd i gwaith. Um, pobl um, o dan oed dreifio mewn uh, gwaith pen wythnos, gwaith, gwaith ha felly. Mi yna, yna, mi oedd y gwasanaeth yr hydag am 103 diwrnod. Mi yna un graduras o Llanestyn wedi ddefnyddio fo 94 o weithiau. Oedd i bob un diwrnod i ac o'i gwaith. Fysau ddim yn gweithio heb fod e.
Yeah. So mae'n... Um, meddwl am y mentra fel yng Nghas Newydd oedden nhw wedi trealu um, yeah, gwasanaeth bysiau am ddim. Mae'n siŵr am, am pa gyfnod nath hwnna bara. So in Newport, they piloted free, free bus service on certain routes. I'm not sure what the, um, what the outcome of that pilot was. I'm not aware that it's continued.

Fantastic. Mae web, wir, da ni'n dod yn agos i ddiwedd yn amser ni efo'n gilydd, am hanner o'r diwedd. Um, Mae un cwestiwn yma. Um, what mechanisms are available to move development from A55 greenfield sites to sites close to transport hubs?

Nawr.
Yy ma' 'na gwestiwn gan Maria hefyd yn gofyn am enw'r ap. Gobeithio bod pawb yn gallu gweld yn y chat, dwi 'di rhoi linc i yym gwefan flexi.wales. Yr un peth cynta ddath i fyny oedd Dyffryn Conwy, do'n i ddim yn rhoi ffafriaith iddyn nhw o gwbl Wil dwi'n gaddo. Ma' 'na yym ma' 'na linc pen llun yma hefyd. Felly os ydy unrhyw un eisiau mynd i gael golwg ar ar y paylots flexi yna sy'n swnio'n wych. Use it or lose it, maen nhw'n dweud ynde. Neu use it and it will grow, gobeithio. Yym, ie, 'swn i'n gwahodd yy y tri ohonoch chi, os gynnoch chi unrhyw negeseuon neu unrhyw beth dach chi isio ein gadael ni hefo cyn i ni gloi am heno o gofio, dan ni yma fel Sgwrs Gwyddni, yym Gwyddni yn gwneud gwaith yym datblygu y gwaith gweithredu hinsawdd cymunedol, felly unrhyw negeseuon o ran gweithredu cymunedol i'n cynulleidfa ni, unrhyw eiriau o ysbrydoliaeth neu anogaeth? neu unrhyw fath o awgrym o ran gweithredu dros yr hinsawdd?
Um, dwi'n meddwl, os ydych chi am weithredu a gobeithio'ch bod chi, gwnewch rwan. Mae fori rhywwyr. Ond foe rhywwyr a dweud gwir. Gweithredwch rwan. Gwnewch rhywbeth positif rwan. Gwnewch o rwan.
Ie, yeah, na i cytuno. A dwi'n meddwl mae yna dipyn o momentum ar y foment efo Llywodraeth Cymru, yn ywedig a, yn y maes trafnidiaeth gynaladwy. Felly cadw'r pressure ar, sy'n ni ddeud, a defnyddio'r gwasanaethau fel ydych chi'n sôn am. Mae yna ma lot o cynlluniau a strategaethau a mentre sydd yn rili, really, rili really ysbrydoledig o gwybod y lle. So ie, yeah, defnyddio nhw.

Diolch o galon i'n panelwyr ni heno. Diolch i Lowri am gyfieithu. Diolch i Sara sydd wedi bod yn cuddio yn fan'na yn yn cefnogi ac yn sgwrsio efo rhai ohonoch chi yn y chat. Dwi yn rhoi dolen arall gwyrddni.cymru os na unrhyw un ohonoch chi isio gwybod mwy am be' ma' gwyrddni'n neud, isio cymryd rhan, mae gynnon ni griw arbennig o bobl mewn pump ardal ar draws Gwynedd yn dod at ei gilydd yn rheolaidd i drafod y math yma o bethau, yn aml dros beint neu dros baned ac acen. Yym, yn anffurfiol iawn, dan ni'n adeiladu gwydnwch, dan ni'n adeiladu rhwydweithiau mewn cymunedau.